पिए बीड़ी ससुर पिए गांजा पाउच पी के भासुर कहे बाबा हाँ बोलो एहि बेर के जे दीपावली अपना आर के नीक से धूमधाम से मनबे पड़ते मनवा कैस के बढ़िया जखा के मनवा दीपावली में केना की सिस्टम रहे छै केना की करे पड़े छै तू दीपा हमरा सबके दीपावली में पहिने अच्छा खाली ठाव में हँ आ दीपावली मनबै छलै भीड़ भाड़मे नहि हँ फड़क्का से की होइ छै तऽ कनि लोकके चोट पटक लागि जाइ छै हँ से सब कनि बच्चा के एकदम मनबऽ बढ़िया से मनबऽ बात छै हमहूँ ने एहि पाली के दीपावली में कोपर गाछ पुल छी कोपर खेलबै की आ खेलऽ कनि अलग में खेलऽ बाबा हूँ हमरा आइ मूड गरम भए गेलौ की कथी ले देखी ने ई छौड़ी भरि दिन झाड़ा पीर के जा रहल छै, एकरा जिसका दियौ हम अरे राम राम राम राम राम जिसका दै छी तू सुनैत रह ने खाली हम जिसकाइ छियौ की सीताराम सीताराम सीताराम ओए ओए जाने मन हैप्पी दीपावली रे छोरा रे तोरा घर में माय बहन नहीं छ ओकरा जो के हैप्पी दीपावली अते न्यू छोरी के हैप्पी दीपावली कहता है

एरो सर आज दीपावली सन के चीज में छोड़ियो सब चीज जे मार खाय छी लेली नहीं जा रहा हैं या काम से रहल छो करे ला तन योक शरम नहीं लगे छो हैं दीपावली सन के चीज में छोड़ी सबसे मार खाय छी हैं लेली ना रहा शरम कथी के लागते हो हमरा हैं? हमरा पटाखा किने के पैसा नहीं छै ओतेक औकात नहीं छै बुझल ताहि दुआरे छोड़ियो सबके हाथ से थप्पड़ खा के आ पटक पुटुक बला आवाज सुनि लै छियै की यौ बकलोड़ा जे मन होइ छै से कर आरो तोरे तोरो कतऽ बैठल छी हँ रे चलि गेली रे भाय हम तोरा तो ओने कतौ ताका छिलो लदे खपे दिसन ओने कहलिए की हँ आइ तऽ दीपावली छै तऽ ओने पूजा पाठ के तैयारी सैयारी करबी तऽ एना कथी करिस तोरा आर के बैठ कऽ कहलियै तऽ राति के ने हेतै दीपावली का बाबा हँ। तो ताबे गप सप झा लै छी दीपावली में केना की करे छै राति बिराति बाबा बुजुर्ग से पूछे छलियै ए बाबा हो हाँ आइ राति के तऽ सबके घर में भटाक भुटुक उठते दीपावली छियै तोरा आर के टाइम में घर में भटाक भुटुक उठे छला के नहि उठे छला रे बौआ पहिले हमरो के दीपावली के टाइम में अतेक चीज नहीं है छले हाँ अतेक चीज नहीं है छले आब तोरो के करे छी हट बुढ़वा तहूँ केहन झाट झरकाय वाला बात करे छी कहीं ने ओहि जमाना में हमरा लग पैसे न छले पैसे न हेतो से तू भटका सटका कीन के तू एहन पटाक पुटुक उठेबी हम तो सोचे छिए पांच बोरा भटका कीन के यान बड़ा सार के बोरे में आग लगा देबे जाए जते पैसा खर्चा है पूरे गाम में तहलका मचा देबे आय रो तू जे बात जे फेंकै छी ने हैं ओते पैसा छौ तोरा लग जे पांच बोरा भटका किन के आग लगा भी भक बुड़बक सोचे में कोन पैसा लागे छै हम तो परसुए सोच लेने रहिए से बैंक से एक करोड़ रुपया लुटबे अच्छा तोरा सोचे छै लुटबे तो लुटबे कोई बैंक से ते खातिर बेसी टेंशन नहीं है ते खातिर सोचे ये ला छोड़ देनी कहलिए यदि बेसी सोच लेबे तो ही बुढ़वो सीख लेते ते दुआरे कोई नहीं सीखे के है सोचे नहीं है छोड़ देलिए लेकिन एकटा बात बाबा तोरा सबके संस्कार नहीं छो बोले के बुढ़वा ना अपन हमारा गाड़ी में संस्कार संस्कार का बात करे छी तू तो अपना तो रोडे में बैठ के हगे छी आ संस्कार हमरा सिखबै छी ओ सरवा कहीं के तू तो दिमाग है ना तो तोरा पास कि बुढ़वा से ने मुंह लगाइत रहे छी एगो बात था तोरा आर के कथी अरे बाबा तोरा था छ कथी अपना आर के टोल में हाँ। लबका बम आलते रात के सार के रात के हम तो सोचली ओकरे फोड़बै की कोन बम लेल छै लबका अरे बाबा की कहबो तोरा रात के अपना आर के लोग प्रोग्राम छै ने तो टिकटॉक के स्टार ये जे बुझली बाप एते भी एते बड़का बम छै तो हम की सोचे छियै ओकरा गेर में बतियार में आग लगा देबै हम ओकरे फोड़ देबै फेरो सरवा बतिहार बटियार गाड़ में लगबैत रहिया पहिने एकरा कर कर नहीं बाबा यदि एकरा हम तौर कर देबे आ रात के सुतल में जे फांसी लटका के गिन जाए मर गेले तो केना करिए हम ताहि दुआरे हम बाहरे में रखने रहे छिए हाँ तोरी के दीपावली के नाम सुन के हमरा टेंशन हो लगे छे बहन चोत कहीं के हाथ तोड़े के तोरा टेंशन कर रहे छो की कहियो हमर ससुर जे छलै सरवा दीपावलिये में मरि गेलै ओहो हो हो। सीताराम सीताराम केना मरि गेल तोहर ससुर जी एहन दीपावलिये के टाइम में की भेल रह से धौ की कहबो हमर ससुर रहे बड़का दारू पिया तब दीपावली का टाइम रे हमर ससुर दारू पीने रे ओ रास्ता से चलि आबै छै आ छोरा सब ओहिठिना बहुते भटका फोड़ै छलै हमर ससुर पीने रे दारू छोरा सबसँ भटका छीन छीन कऽ मुँहेमे भटका फोड़ै छलै ओकरा छिने ओकरा छिने एकटा धडेला छोरा एलै ओ कहै छै कि अगो बाबा दोसर गामके बुढ़वा एकटा ओहो मुँहेमे फोड़ि लै छै नहि तऽ तू गाँरमे फोड़ि कऽ देखा हमरो ससुरके माथा भए गेलै खराब ओ कहलकै रे ओ तऽ गान मे फटक्का दए कऽ फोड़ै छलौ हम बम लए कऽ फोड़बै ओ की करलकै गान मे बम लगा लेलकै बतिहर मे लगलकै आगि भटका गेलै फूटि बुढ़वा के गाड़े दऽ कऽ प्राण गेलै छुई ए बुढ़वा कन्ने शरम नहि लगै छ अतः हमर ससुर मरि गेल छै हमरा टेंशन छै आ लाजो नहि छै कने कने घोसै छै हम कोनो तोरा जोक सुना लिअ आरो तोरा

तोरो के खिलखिल खिलखिल हंसै छी ओकर ससुर मरि गेल छै दारू पी के गाड़ी दऽ के प्राण चलि गेलै तोरो के खूब हंसी लगै छौ हैं दंड बुद्धि सब कहीं के नहीं तेन आइ गो गाड़ी दऽ के प्राण चलि गेलै तऽ हँसी नहि लागतै से कहत हमर मुँह छै हम हँसबै किछो करबै तोरा गाड़ी के लेल धधाइ छौ देख तू बेसी बुझै छी